Esaki ta bo mesa bon si man. Esaki ta mi corsou ta papia reaccion pa riba Alfredo Martes. Señor Alfredo Martes m'a tende bo disertacion. Tabata Jean-Pierre n'e pasai no. Bo contestan un pregunta filoso of hudicialmente, huridicamente. Anto caba di se bo ta purba pa respondele filosoficamente. Anto eynan bo ta hinca tata den dje. Anto doctor, doctor, cu ta doctor. ku mi ta kere e mester a haña filosofia. E mester a bisa bo den momentu ei, Señor Martes, bo no por filosofiá tokante Tata. E kos ei no por, ento no go. Konosé Merriam-Webster for di diesocho, binti ocho manera di bisa ke. All learning, exclusive, technical, precepts, practical, arts. En fin, ba contesta judicial, juridicamente. Ya, esey ta bo filosofia. Te ey ba keda. Bo no por bay inca tata den dje. Exake do advertencia, señor Martes. Paso, ba sabia mi tin ta tende bo. Hopi bia, hopi bia mi di, mi di ku bisa si, mi ta di akuerdo ku bo. Pero hopi bia no tambe. Anto ami personalmente, den e kaso, mi kila kere te e mesun kon ku bo ta papia ku OVJ. Señor Menke Royer merese un despensa di bo parti. Pasobra pa bo a papia lokual ku bo por papia, akusele ku bo ta ku bo ta kont'é mesun ku ku un hende ku ta drenta kas, mata hende ebrieu, bo ta kalifik'é mesun ku oso. Anto e kos ei bini basa no ku señor Merky Royer a keda rustig, e ta mustra bo keda Mas altu ku hopi. Awor nos bai filosofiá tokante tata. Filosofiá tokante de word you have entered e sentente dictionary on the spelling suggested below or try again using the search bar. Nos ta bai filosofiá tokante di fe. De word you have entered isn't in the dictionary click on the spelling suggestion below. pa try again. Awo maya ke kinan no religion maya kawa maya ke na garden ya bo por worshipia luka di hopi tipo di garden no pero pa mi mustra bo un ehempel ehemplar nos ta bay fia riba.

Lo cu ta shifia riba e trobe e mesun cos. Locual cu ta pasando cu Señor Alfredo Martes y Doctor cu no por par'e n'e momento ey. Locual ta yendo un cos hopi tristo como Doctor bo mester ta na altura. Bo sa ta bay na buki di di Romanonan anto ta esaki ta pasando cu Alfredo Martes, unu, Romanonan, unu. Ta kuminsá na dies nuebe, bo. Pasobra loke ta konosí di nan tokante di Tata ta manifestá den nan. Pasobra Tata a hasi esaki konosí na nan. Pasobra desde kreashon di mundu Su atributonan ta visibel, Su poder eterno, naturalesa divino, wòrdu mirá klaramente, siendo komprendí dor di loke a wòrdu traha, asina nan no por ekskluí. Kreashon di mundu Su atributonan ta tin, ta invisibel. Pasobra maske nan tabata konosé Dios, nan no a onr'E komo Tata, ni a dun'E gradisimentu, mi a bira inútil den nan spekulashonnan i nan kurason bobo a bira skur. Profesiando di ta sabí nan bira bobo. Nan a kambia e gloria di Tata inkoruptibel pa un imágen den forma di hende koruptibel. P'esei tambe Tata a entregá nan na impuresa den bashon na kurason pa nan deshonrá nan mes i nan mes kurpa. Nos ta bula bai un ratu te na binti i shete, i di esun mes manera tambe A bandonshoná, bandoná, funshon nashoral di muhé i a kima den nan pashon pa un otro hòmber ku hòmber ta kometé aktonan indesente i ta resibí den nan mes persona e kastigu meresé. E mes kos nan no haña nesesario mas pa rekonosé Tata, Tata a entregá nan na un mente perverso pa hasi kosnan ku no ta kominé, pa nan ye ta yen di inhustisia, maldat, golosidat, perversidat, yen di envidia, matamentu, pleito, engaño, malicia. Nan ta hasi ase do de redu. Señor Alfredo Martes. e konde hay ta konta pa bo, pero mas bo keda ripití nan, mas mas hundu bo ta keda koba bo mes, paso hay afó un hendenan ku ta tende bo, tin di nan ku ta kere bo por di se, adoki bo ta kere, lo bo tin ku paga pa nan tambe.